Essalamu aleykum hormatly illeşler. Biziň bu gezekki temamy Bay kaka, garip kaka. Awtory Robert Kiyosaki. Birinji bölüm. Bay kaka, garip kaka. Mekdepde puly nähili ulanmalydygyny öwretmeýärler. Çagalara bilim öwredeniňden çärä gatnaşdyranyň ýeňil bolýar. Şonuň üçinem bu bilen ene-atalar meşgullanmaly. Eger olar şeýtmeseler, onda çaga bilimsiz öser. Ýöne beý diýsek okuw gerek däl diýdigimiz däldir. Okuwam çaganyň ösüşi bilim tarapyndan gerekdir. Şonuň üçin hem mekdeplerde gowy işgär saýlap alynýar. Ikinjiden, mekdep medeniýet ugruny ýapýar. Üçünjiden bolsa, köpler üçin mekdep bilimiň soňky derejesi bolup durýar, a köpüsi üçin bolsa tersine, başlangyjy. Şonuň üçin hem, eger okuwçy mekdepde bäşligi okap gutaryp, şatyknamasyny alsa, onda ol gowy işe girip biler. Ýöne şonda-da orta bilimde galar. Sebäbi diýeňde puly nädip ulanmagy bilmeýär. Köp adamlar utulmakdan gorkýarlar. Şonuň üçin hem olar hiç wagt utuşda bolmaýarlar. Muňa-da mekdep günäkär. Mekdep bize ýalňyşlygyň gowy däldigini, onuň üçin jeza berilýändigini öwredýär. Aslynda oýlanyp görsek, adamlar ýalňyşlygyň üstünde işe uranýarlar. Garyp adamlar gaharjaňlygyň bar sebäbi köp pul gazanmakda diýip oýlaýarlar. Şonuň üçin hem özüne her hili bahanalary gözleýärler. Men entek ýaş, ýa-da men islän wagtym baý bolup bilerin, häzir gerek däl we şuňa meňzeşler. Ýöne şeýle bahanalar bilen adam özüne gymmat bolan esasy zady Wagtyny gidirýärler. Adam pul gazanmagy näçe giç öwrense, şonça-da az gazanar. Birinji orunda hemişe öz bilimiňizi goýuň. Sebäbi siziň aňyňyz pikirlenmek üçin esasy serişde bolup hyzmat edýär. Pul tarapdan garaşsyz bolmak üçin biz hökman pikirimizi, ynamymyzy üýtgetmeli. Bir zada ynanyp, başgaça pikirlenmek barada kitapda dolulygyna ýazylan. Kanalymyzda wideo sam bar. Meselem baý adam egerde ähli pullaryny ýitiren wagtynda özüniň öňki durmuşa gelmegi üçin ýene çykalgasyny gözläp başlar. A garyp adam bolsa hiç zat etmez. Sebäbi ol häzir nähili ýagdaýda bolsa şol durmuşa öwrenşen. Eger-de oňa bir million pul berseň-de, bir ýyldan soň öňküligi bolar. Onuň şol garyplygy bolar. Garyp bilen baýyň esasy tapawudy, garyplar başgalaryň elinde işlemek üçin okýarlar, a baýlar bolsa köp pul gazanmak üçin işleýärler. Ikinji bölüm. Baýlar pul bilen işlemeýärler. Haçan-da adam belli bir maksadyna ýetmese, öz aýlyk berilýän işde işläp, öýe gelibem telewizoryň öňünde diwanda ýatsa, onda ol günäni aýalyndan, başlygyndan ýa-da islän adamdan görüp biler. Ýöne özüni günäkärlemez. Käwagt adamlar pul meselesini çözjek bolup, gudrata garaşýarlar. Maksady okgunly adamlar bolsa öňe gitmek üçin her gün göreşýärler. Olar köpräk pul gazanyp, ony hem maýa goýup, ýene köpräk pul gazanmak üçin okaýarlar. Şeýle adamlar öz maliýe meselelerini özleri çözüp bilýärler. Käbir adamlar özüniň gowy wagtlaryny pul gazanmak üçin isleýär. Soňunda şol pula gerekmejek zatlary satyn alýarlar. Netijede hiç zatsyz galýarlar. Olaryň näçe gazanýany ähmiýetsiz. Şeýle adamlar aýlykdan indiki aýlyga çenli ýaşaýar. Ýa-da kredit alýarlar. Haçanda olar her gezek pul alanda Özleri bilmezden karzyny ýene köpeltýärler. Mysal edip, lotereýa oýunçylaryny alalyň. Başda garyp bolup, birdenem baýap, ýene garyplyga düşýärler. Şoň üçinem esas zat sende näçe puluň barlygy däl, seniň şol pullary tygşytly we peýdaly ulanyp bilmegiňde. Bilimiň barlygyndaky iş bu uzak möhletleýin meseleleri çözmek üçin wagtlaýynça çözgütdir. Işde maýa goýmak üçin birinji aýlygyňy goýsaň bolýar. Ýöne köpüsi ýalňyşyp, gysga ýoly saýlaýarlar. Olar nädip karzlary töläp bolar ýa-da nädip dostlary bilen piw içip bolar diýip pikir edýärler. Olar hiç haçan özünden soramaýarlar, nädip pul gazanyp, şol gazanan pullaryň üstünde işlemeli diýip. Nirde haçan işläňizde tapawut ýok. Siz özüňizden soramaly. Ýöne nädip pul gazanyp bilerin? Şonda siziň aňyňyz üns bermedik çykalgany görkezer. Meselem, siz awtomehanik işiňizden daşary siz awtoulogy nähili bejerýäňizi wideo alyp bilersiňiz. Şeýdip bir işde işlemek bilen siz hem maşyn bejereňiňizden, hem öwrediji wideolaryň üsti bilen ýene köp pul gazanyp bilersiňiz. Şeýle wideolaryňy siz Ýutuba goýup ýa-da diske ýazdyryp satyp bilersiňiz. Ýene-de gowja pikirlen, mundan başga-da köp pul gazanmagyň ýollaryny tapyp bilersiňiz. Üçünji bölüm, Maliýe bölüminiň bilimini näme üçin öwrenmeli? Her bir jaýyň betondan düýbi bolşy ýaly, pul gazanýan adamyň-da birinji orunda maliýe bilimi bolmaly. Eger-de onsuz adam işlese, Baýap bilmek. Sebäbi nädip edilişini, işlemelisini bilenok. Şoň üçin hem adam ýaşlygyndan käbir düzgünleri bilmeli. Ol puluň aktiw, has dogrusy beýik derejesini we passiw, pes derejesini bilmelidir. Baýlar esasan hem aktiw, beýik derejesini saýlap alýarlar. Garyp we orta derejedäki adamlar passiw, pes derejesini alýarlar. Aktiwdakylara girdeji gelýär, a passiwdakylara çykdajy. Geliň bu ýagdaýy garyplarda nähilidigini göreliň. Olarda girdejide diňe aýlyk hak durýar. Açykdajyda bolsa karzlar, iýip-içgiler, egin-eşikler, göwün açmaklyk, syýahat etmeklik geýer. Passiwde biz kredit, ipoteka, öý, awtoulag karzlary görüp bilýäris. Aktiwde bolsa hiç zat ýokdur. A baý adamda bolsa aktiwda aksiýa, biletler, emläk, hususy eýeçilik, bularyň barysy girdejini köpeltýär. Şeýdip olar girdejä peýdalary, pul göterimleri, arenda bilen girdejileri, awtorlyk haklary goşýarlar. Garyp adam öz öýüni iň uly aktiwi hasaplap biler. Aslynda bolsa ol onuň üçin passiw. Sebäbi Öý özüne köp pul harçlanmagyny talap edýär. Bu ýere kredit, nalok, ýagny salgyt, remont, ýagny bejergi, kommunal hyzmatlary girýär. Ýa-da geliň pişik alalyň. Pişige iýmit, tarelka çykdajylary, weterinar hyzmatlary we başga-da birnäçe gerekli zatlar gitýär. Eger-de siz pişigiň wideosyny YouTube-a goýup ondan girdeji gazanmaýan bolsaňyz, onda ol siz üçin passiw. Baý adamlar passiwe degişli zat almak üçin ilki bilen aktiwden geljek girdejiň passiwden çykjak çykdajynyň üstüni ýapýarlar. Aktiw olarda hemişe passiwa görä köp. Şonuň üçin hem idini ýitirmezlik üçin hemişe aktiwde boluň. Ýene aktiwe birnäçe mysallar getirip bolar. Siziň gatnaşmagyňyz zerur bolmadyk biznes, aksiýalar, biletler, pifler, girdejini hasaplaýan emläkler, hususy eýeçilikden awtorlyk hak, girdejileri we başga girdeji getirýän ulgamlar, meselem, sosial ulgamlarda goýulýan reklamalar. Maliýe bilimini bilmek üçin siz dört ulgamy bilmelisiňiz. Birinjiden, buhgalteriýa hasaplary. Siz bu ýerde maliýe derňewlerini öwrenip, biznesiň peýda, zyýanyny bilip bilersiňiz. Ikinjiden, maýa goýum, puluň kömegi bilen pul gazanmagy öwredýän ylymdyr. Üçünji, Söwda düşünjesi, isleg we teklip, ylmy maýa goýum bilen ekonomka düşünjesi. Meselem, Coca-Cola-ny adamlar köp alarmy ýa-da oňa bolan isleg pese gaçarmy, ýa-da gaçsa, şoňa pul maýa goýmak hökmanmy? Dördünji, ykdysaty kanunlary bilmek. Dördünji bölüm, Baýlar köp pul döredýärler. Häzirki wagtda köp adamlar köne pikir bilen ýaşaýarlar. Soňam öz çagalarynadam şol pikiri öwredýärler. Kyrk ýyl mundan öňki pikiri sen gowja oka, gowja okasaň, gowja işe girip bilersiň diýýärler. Ýöne häzirki wagtda bu pikirleň onçakly geregi ýok. Eger-de kim şol pikirler bilen ýörýän bolsa, baýap bilmez. Gazanyp biläýjek zehinler köp, sebäbi olar öz zehinini nädip satyp bolýandygyny bilenoklar. Oň üçin bir talant ýeterlikli däl, diňe söwda bilen marketing bilseler boldy. Soň olar öz zähmetini tiz wagtda satyp, gowja girdeji gazanyp bilerler. Eger-de siz olara şeýdip aýtsaňyz, Onda olar siz bilen ylalaşmaz we satyjylaryň barysy ýalançy, kezzap diýerler. Olara bu bilim gerek däl diýen pikir bar. Ýöne bu pikir ýalňyş we ony düzetmeli. Boldugyça, netijede olar öz zähmetini dowam etdirerler. Ýöne olar zähmetini kitap ýa-da disk görnüşinde satylyşyny bilmezler. Emlägi arzan bahadan gowy satyn almak üçin ony boldugyndan karza düşenleň söwda nokatlaryndan gözlemeli. Käwagtlar öýi ýaşaýyş jaýlaryna ýa-da emlägi söwda nokatlaryndan iki esse arzan alyp bolýar. Soň ony ýigrimi-otuz göterim öz bahasyndan arzan satyp bolar. Gelen netije siziň girdejiňiz bolar. Bäşinji bölüm, kynçylygy Nädip ýeňip geçmeli? Käwagtlar adamlar maliýe abraýy ýetmäge päsgel berýän kynçylyklara duçar bolýarlar. Birinji, gorky. Pul ýitirmekden gorkmak Ýadyňyza salyň, islendik baý adam durmuşynda pul ýitirendir. Garyp adamlar bolsa pul ýitirmekden gorkup, puluny maýa goýmaýarlar we netijede hiç zatsyz galýarlar. Eger-de maýa goýumyny goýmak isleseňiz, onda azyndan üç ýyllyk ediň. Näçe köp ýyla goýsaňyz, howpsuz bolar. Ikinji şübhe. Biz käwagt hiç zat başa barmaz diýip şübhelenýäris we özümize sorag berýäris. Eger Birden maýa goýum goýanymyzdan soň ekonomkada pese düşüşlik bolsa we tanşyň seni has hem gorkuzýar. Munuň ýaly zada baş goşma! diýip netijede biziň şübhämiz bizi gorkuzyp taşlaýar we hiç zat etmeýär we durmuş we mümkinçilikleriň biziň gapdalymyzdan geçip gitýändigini görýäris. Eger-de siz bir zatdan şübhelenýän bolsaňyz onda ony ekonomkadan başy çykmaýanlardan soramaň. Özüňizi gowja seljerip öz ýerlerine goýmany başaryň. Üçünjiden ýaltalyk. Baý adamlar hiç haçan edip bilmeýän diýip aýtmaýarlar. Sebäbi muny içiňdäki ýaltalyk aýtdyrýar. Özüňe bir zady rugsat etmek üçin siz hökman bir zat etmeli. Baý kaka çagalaryna men nädip muny özüne rugsat edip bilerin diýip, ýatman talap edipdir. Şeýle ýagdaýda beýni şol soraga jogap gözlemek üçin işe girişýär. Biziň içimizde ruh bilen aňyň hemişe ikitaraplaýyn göreşi gidýär. Meselem, ruh bize ylgamagy gitmegi aýdýar, aňyňyz bolsa bu günlükçe ýadawdygyňyzy aýdýar we her gezek şeýle. Ýene ruh aýdýar, pul gazanmak üçin bir zatlar etmeli. Oňa aň jogap berýär, islän wagtyň baýap bolar. Häzir bolsa dynja. Dördünji kynçylyk ulumsylyk. Eger bir ýerinde düşünmeýän bolsaň, hünärmen tapyp, şondan maslahat alyp ýetmeýän ýerleriňizi goşup bilersiňiz. Ýa-da şoňa degişli kitaby tapyň. Ýöne köp adam özüniň zat bilmeýänligini boýun alasy gelmeýär. Olar başga-da täze zat öwrenmegi-de islemeýärler. Ine şunuň bilen temamyzy soňlaýarys. Dostlar, indi size sorag. Öňümizdäki görýän dörtburçluklara haýsy sanlary goýamyzda meseläniň jogaby çykar. Jogabyny dostlar teswirde ýazyp belläp geçiň. Nesip bolsa ýeňjini indiki temamyzda agzap geçeris. Eger-de temamyz göwnüňizden turan bolsa, onda maňa agza bolup, jaňjagaz basyp, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Ýene görüşýänçä, sag boluň!